La slama a yessetma. tameṭṭut izewjen tesɛa cɣel aṭas mačči kan ad tṛebbi warraw-is lameɛna ila leqdic deg uxxam anawel d aẓeṭṭa d wayen nniḍen Tikwal ad tessenɛa tibuqalin d iḍebsiyen neɣ lekwanen s wakal, ad ten-izenz urgaz-is deg ssuq. I wakken ara yenfeɛ lqecc-nni, i wakken ara yawi ssuma lɛali deg ssuq, yessefk-as ad iṣeḥḥi, ad iṣfu tabuqalt iceqqeqen, ur tenfeɛ ara. Nukni, s imezdaɣ n lqaɛa, d Ṛebbi i aɣ-ixelqen i wakken ara nili d lḥilat i nefɛen deg ufus-is. Lḥilat i heggan i mkul cɣel lɛali, lameɛna uqbel ara aɣ-issenfeɛ Ṛebbi isefk-aɣ ad ncfu. Ad tecfum tameṭṭut tamezwarut deg ddunit, Ḥawwa, d nettat i yesxesren cɣel Ṛebbi. Mi n-ixleq Sidna Adem, yettwekteb Ṛebbi ixelq-it deg ṣṣifa-s d amexluq ikemlen. Lameɛna ad tecfum diɣen akken Ḥawwa teddem lfakya-nni ɣef i ten-iḥerrem Ṛebbi, tečča seg-s, tefka-yas i Sina Adem ičča seg-s diɣen. Deg wass-nni, lḥilat lǧettat d tirwiḥin nsen xeṣren. Beddlen-d seg lḥilat ikemlen, uɣalen d lḥilat imesxen s ddnub a lxaṭer ɛuṣan Ṛebbi. Nukni diɣen ilan seg laṣel-nsen ur nṣeffer ara zdat Ṛebbi, Ɣef wayagi i yelzem i Ṛebbi ad aɣ-iɛawed, ad aɣ-iṣfu, uqbel i yezmer ad aɣ-istenfeɛ deg ddunit, uqbel ara nezmer ad nekcem ɣer ṛṛeḥma-ines. Tura, ad s-fkeɣ awal i weltma-tneɣ Faṭima ad kent-theddeṛ ɣef lecɣal-agi n wefxaṛ.
Tameddit-agi bɣiɣ anmil ɣef lxedma umessal, yeɛni win iṣenɛen s wakal. Dagi deg Fransa, d irgazen i ixeddmen ccɣel-agi. Lameɛna cfiɣ mi meẓẓiyeɣ akken deg tmurt nesɛa kra n tǧiratin iṣenɛen s wakal. Cfiɣ amezwaru akken xeṣṣirent akal. Tikwal neɣdent tibuqalin tiqdimin yerẓant deg wakken ara xelḍent aɣebbar-nni s talert s win ara ṣenɛen lḥilat. Acḥal abrid wwiɣ-asen-d kra iǧeɣlalen n lebḥer deg wakken ara sleɣwent iceqfan-nni imkemmlen. Tiǧiranin-agi nneɣ ttɛessibent iman-nsent ad weqment taḍebsit neɣ yiwet tabuqalt neɣ lkanun ikemlen. Lameɛna ma ur ferḥen ara s lxedma-nsent, ttɛawadent talert-nni armi weqment lḥila i sen-iɛeǧben. Imiren ad ffɣent ɣer ufrag, ad sɛeddint lḥilat-nni deg lkuca i bnant iman-nsent. Nekkini s warrac neḥmel ad neẓẓer igerdaǧen-agi mi ara ffɣen deg lkuca. Tilawin i ten-ibnan ferḥen diɣen, yerna tikwal ttzuxxunt cwiyya,

Akken ferǧaɣ zik tilawin-nni izedɣen taddart-nneɣ, ɛeqleɣ yiwet n lḥaǧa. Ɛeqleɣ akken talert-nni tserreḥ iman-is deg ufus n win i tt-yeddmen. Ad tinim, amek ihi? Talert ɛni ad tini i win i tt-iṣenɛen acu txedmeḍ? Ayetma, akkagi i yebɣa Rebbi ad nili nekkenti deg ufus-is,

Di lweqt iweɛren i ileq a nessater i Rebbi ad ikkes deg-neɣ ayen ur s-neɛǧib ara, yeɛni ddnub-nneɣ, cum ittaččaren ulawen-nneɣ akk. Rebbi yebɣa ad aɣ-iṣeffu, alaxaṭer wala d taqbult ur tenfaɛ ara ma ur teṣfa ara sdaxel. I snat, ay setma, yella yiwen i d-yusan ɣer ddunit ad yawi leɛtab-nneɣ ɣef iman-is.

Ṛebbi yebɣa ad aɣ-yerr d lḥilat iṣeffan n wakken ara ɣ-issenfeɛ i lɛaḍima-ines deg ddunit-agi. Sidna Ɛisa yemmut deg umekkan-nneɣ i wakken ara ɣ-iṣeffu, ara ɣ-iserreḥ seg ddnub-nni i ara ɣ-isamsen. Mi neṣfa, i yezmer ad aɣ-iɣireɣ d lbaraka i wiyiḍ.

Yettwakteb deg awal n Ṛebbi, Akken deg uxxam ttilin dima lḥilat icebḥen yettaddamen ayen lɛali, yeɛni tid yettawin leɛṭer neɣ lǧawi neɣ lḥilat deg-s nteffer cci-nneɣ ma nesɛa. Lameɛna ttilin diɣen tid deg ttḍeggiren at wexxam aman yemesxen, neɣ tid ur necbiḥ ara wala ma ur nefɛen i wid izedɣen akk axxam-nni. Akkagi i yella lḥal s wid iqeblen lɛeffu d ṣṣfa n Sidna Ɛisa. Ttilint kra deg-nteɣ i lḥerma, tigi d xaṭi. Ṛebbi yebɣa ad aɣ-yerr d lbaraka i wid yerǧezzin, lameɛna ma nebɣa ad nerr lɛaḍima i yisem-is, yessefqaɣ ad neddu di lemɛacira yid-s kullec, kullec. Yelzem-aɣ ad nqelleb leɛfu-ines d ṣṣeffa-ines kul ass, akken ţ-ţiridem lkul kul ass i wakken ara izeddig s leqdic. Amek ara nesɛu ṣṣeffa-yagi? Amek ara neddu s Ssid-neɣ kul ass d lemɛacira? Ayetma, ma nesɛa awal n Ṛebbi ilaq ad t-nɣer, Yelzem-aɣ a nedɛu Ṛebbi kul ass s isem n Sidna Ɛisa, ɛla xaṭer bla tazmert-is ur nezmir ara a neccehed fell-as i wiyiḍ. Bla netta ur nezmir ara a netbeɛ tikli lɛali a ntixer ɣef ccer d lehdur icemten. Win iqeblen Sidna Ɛisa am umselk-is, maci d lḥaǧa n dqiqa ara yettu syar ɣer zdat. Yerna win itebɛen Sidna Ɛisa ur izmir ara ad yeddu deg ubrid-is weḥd-s. Lḥemdullah iqqareɣ deg awal-is akken yella yid-neɣ kull ass bac ad aɣ-iɛawen, ad aɣ-iẓewwer, ad aɣ-isseǧhed. Iyyaw ihi ad nettkel fell-as i wakken ara nuɣal d lḥilat n lḥeḥma inefɛen i Sid-neɣ, tid i ihegga s ufus-is i mkul ccɣel lɛali. Deg tmurt Leqbayel, ttuḥeqren tilawin tikwal, lameɛna i sinet ay yessetma, Ṛebbi ur ken-iḥeqer ara. Ṛebbi yettrusu-kent deg yixxamen-nwent ad tilim d lmital lɛali, ad tṛebbimt warraw-nwent di lxuf Ṛebbi, ad tbeddem ɣer yergazen-nwent, ad ten-ḥessnem. Yebɣa ad tilim d lḥilat inefɛen i mkul ccɣel lɛali. Yettwakteb deg Wawal Ṛebbi, Tameṭṭut mm lɛerḍ, anwa ara tt-yafen? Ul burgaz-is ittkel fell-as, ur t-ittxuṣṣu ara ssɛay, txeddem-as lxir mačči d ccer wussan akk n tudert-is, tettheggi taḍuṭ d lǧuder, txeddem s lefraḥ s ifassen-is, tettenkar-d mazal d iḍ, tferreq lmakla i warraw-is d wat uxxam-is, afus-is di truka, iḍuḍan-is di teẓdit. Lǧehd d ccbaḥa, d ayen ay d lebsas. Imeslayen n lɛali deg yiles-is. Arraw-is ttenkaren d qqaren-as d taseɛdit. Ula d argaz-is ittcekker-itt. Tameṭṭut yettaggaden Rebbi, d tin ara yettucekkren.

Tin iqeblen Sidna Ɛisa yemmut deg umkan-is, iwakken ara tt-iṣfu seg mkul ddnub, tella mačči kan d taseɛdit deg ddunit, lameɛna tella d lwert n laxert diɣen. Akken ara ḍekkreɣ, ttdekkir tura, rret imeslayen-nni d ddeɛwa yettalin seg wulawen-nkent a yessetma, d ddeɛwa yettalin arma d Sidna Ɛisa Lmasiḥ yeddren ɣer uyeffus n Ṛebbi ad icafeɛ deg-kent.

Newbagi Lexbar n lxir tettili mkul ddurt ɣef lḥdac deg yiḍ, ass n tlata, en fin de moyenne 205 mètres, Radio Monte Carlo. Ma tebɣam ad tfehmem akteṛ amek i zemmer Ṛebbi ad awen-yerr d lḥilat inefɛen deg ddunit-nwen, ktbet-aɣ. ad awen-necgeɛ tektabin s taɛrabt s tefransist neɣ s taqbaylit sutret-aɣ ayen ur tefhimem ara ad awen-nekteb ayen yettilin deg wawal rebbi ɣef dɛawat-agi ataya ladres-nneɣ nuba lexbar lxir boîte postale 141 Monte Carlo Monaco s taqbaylit nuba lexbar lxir tabwaḍt n tibratin 141 Monte Carlo Monaco ad ken ibarek rebbi irkul ama d irgazen ama d tilawin ad ken yerr d lḥilat yeṣfan inefɛen i mkul cɣel lɛali s yisem n sidna ɛisa lmasiḥ amin